Lakony Michael won kom abic me Amuru District waco ni ka wek yub man obedi kare kono me gudo kom lukin gang dok olok kwogi ci lim man omyero ki med kono malo.

Adiyo Konci ma bedo kono bene i distrik man waco ni yub man bikonyo kono matek mi lukero pa mon kadi bed ni limme kono noko.
yom pien ite neno program mapol obedo abino ite dero kany ma gamente kelo me ilo kero pa dano pa bulu pa mege Ci pole pe onongo tiyo maber tutwal, ci cwinya yom ni olo olo Paris Development Model ma kibikelo wa i te dero-ni ka ma mege tye iye. Miyo kare kit ma mege bene tye i dul mapatpat ma padi padi ma gin gibolo cuk gitimo arac mogo matino tino i kingi biilo kero pa mon. Gin kakare piyeni ka ineno kare ca yub gik kono i subcounty. ento eni gitye i tere piny te dero ka ma wan watye iye ma watye ki kero olo olo dok ki dwan bene ki dong bene mede i kom nene ni ka ineno kare ca piny bor jami bino i cab county rwec pe romo dano megiwa mukene ma gitye ma gigoro pe giromo kwanyo kargi me bino wa i cab county ento eni tye ka bino ite dero botwa wangeyo ni olo olo watye ki kero ki dwan ki miti bene me donyo i gurup mapatpat
Thomson Obong, ngat ma loyo wi lutic me Amuru, otito kwayi pekki ma gin gicako nenone i kare ma kono kityero yub man i district me Amuru.
Acel challenge obedo i kom kare me timo recruitment wanongo ni ciling ma kilwongo ni wage me culo gi ni obedo pe pe amoro keken but throughout the country so minister of finance PS minister of finance ocwalo directive co waraga both districts ducu ki Uganda ni ciling ma kicwalo under staff cost myero kiti kwede me culo parish chief naka wa end of dwe me abicel.

ma mito transport atleast me min rimo i wi parish weng kadi i lok ki iwac ni icito ki lela nyo ki tyeni doko tek woko so wan me dong alego gamente ni parish chief dong ki recruiting woko wakwo bene kimiyo gi bene salary dong tye man dong me miyo tic gi doko yot myero ki mor lok moro me neno lok transport wek atleast gin dong cak beo i kin gang neno groups ma tye ki nining me oti me wek nen tye me jawo maber ki bene peko namba adek obedo tam pa lwak ingeyo dano pwod tye tam ni parish development model pwod ki poro ki program pa con ma government obedo ka bino kwede calo emyoga, calo etandikwa, calo youth livelihood program, calo UWEP, so ka iwaco ki dano wai ni aa eni program ma gamente.

ki pyera aryo so gamet ocike ni ka mwaka lim manyen ocake first come first July gi bi cwalo ciling mukene me medo ikom man ma ki cwalo me wek sacco acel acel onongo at least alip apar abiro so pwod dong akuru nyuto ni man ma ki transferring pwod myero pe ki ti kede acoko instruction i bank. Olanya Gilbert, MP ma cung pi lwak me Clark South i Amuru District, ociko jo ma tye ka loyo kono kit me tic ki lim man me nenone ni Lim man otiyo ticce kit ma mitte kwede kikome.
Tyen ma naka niang eni pud tyen ma acel ma gamente ocako cwalo cente wa bot latetema. Oweko i cawali eni watye ka kok bot dano ni kit ma gibitiyo kwede obed i yo maber. Wek cente o bot lategero. En yo acel ma obiweko yub lielli poi woto maber i dog eno. Pien koni gicwalo milion miya acel ni ocer i Paris moni, bute dok gitongo oko ni me culo jakigi, culo mukungiagi, culo lutic pa gamente. Kote-ni lutic pa gamente ginongo mucara twegi dwe. Minista ma neno kono peko mapot atura i lobo man, man Honourable Hillary Onek ma en aye kono tyero yub man i district me Amuru, owaco ni gin ma pire tek loyo en aye me nenone ni lukin gang kono kilok tamgi i kom yub pa gamente ma bino i district ki acel acel. Pien dano opong ki amanyo, Pien dano ma lacul oribe. Amuru District kono dong ocoyo odong Sacco ma romo pyerabic wiye aboro i Parish mapat pat ma gitye kono i District man. Gamente dong obedo i kare me keto kono lim dong i account pa District me Amuru ento lim ma kiketo pud pe romo me apoka. ma oweko lim ma tye i akaunt mapat pat pa parishes ma gitye ni pud pe giromo bedo ki kare me tic kwede ni o ka gamente bimedo kono wi lim man weki gunong kit ma nongo cik waco kwede. Pi lok angeya ma pi lok angeya ma ocwiny i wan luwo TV an Denis Otii i Amuru.